Mm, mavairo ari kuita pasi petsoka dzangu ka haa pakaipa apa ziso riri kuita kupfuura nepazasi chaipo da nhasi unoritsika chete kuti bwa kwete rongoti funga ririeka Chine chinhu chinonzi chikomuredi chacho wakauya wega wangu haibva apa maniwe inde uchingofunga zvinosemesa nguva nenguva
inguva yehonde ino unoritsika land mine kwete zvaunge uchifunga iweweka asi wange uchifungidzira kuti idhorofiya inguva yehondo wangu zvautoda chikomuredi haa ndanda kutogaya zvimwe wena but ndaona sekuti pane zvikuda kuitika chete Midzimu iri kutaura neni comrade. Haa usafungisise wangu. Tiri safe kunoku. Smith hapana zvaanombotiita. Tiri mumoza kunoku. Hapapindike zvekumhanya panapa. Kuno akada kuti tanga panotsva demo pachisara mupini. Haa kutemba kwenyu uku baba. Dzikanzi dzatanga kurira apa munopamirera. mabhurukwa anenge atotota kare kare comrade haa ndine urombo kukuudzai mashoko aya maoko anga akutovava izvezvi kutaura kwandiri kutoita kunoku ndiri kunzwa ari kutoita kutovava jinja chai chairo mumabhurugwa mangu umukao matotoita ropa chairo zvokuti ndofunga ngozi dzekumusha kwedu ka dzasimuka handidi kukunyeperai comrade zvokuti pakangoitika chinongeitika kuti pakangopfuura munhu apava hanei kuti ndiani futi ndiri kutoiridza haa iwe unotaurisa uyo kana wane nzara ndozvaunoita zvekutaura tunyambo Comrade, muri kuona nyaya iri panapa ka? Kamusoja kaSmith kakangouya kakangopfuura neipapa kana mhepo yako kana munhuwi wako ukangopfuura neipapa hando kati bwabwa kukatyoranisa zvokutoti pakanopfuura ka hainenge iri hondo yebisinia yemadzingidzi chai chai hapana kana chimwe chete chinotombooneka ipapa
ah, ndikutaura chokwadi

Boss Smith azokunyepera kamfanami. Ah, ah, ah. Ndingapa ndanyepera hurumende ine. Ine na mhuri yangu. Smith tomuda isu. Totomuda uyu. Ah, hey, isu. Ke Smith. Ah, nyepera hurumende ine. Eh, asi manje. Mkawanzawo this and that so. iyi because information kai iyi mukawanza ogaba rebhinzi nehowe mukunga mukunga anenge ari mugaba haa dzamakamondipuromisa paya dziri piko dziri kupi dziri poni e eh, ndokupai information yese muri kuda imimi aa
haa chimwene wakutotaura zvokuti uda gaba rebeans nefish iyo takuudza iwe kuti tikaruwa mission yedu ikabuda bho ndopatoya tichikupa mubairo wako tozasei kuti utaura chokwadi hazviiteka kuti to hatatokupa mubairo isvezvi

Ini mama mangotora redu panapa pasina kana zvatambotadza zvezvika hapana hatitomboita zvehondo asi munongo yamuchingotora pasi vanhu vanoita murakatira pasi avo vavatambura tambura iva mune vasimba amani vana mukoma wachauya vana mukoma wachauya ngauri yazodzira nemi Unyatsodhila nemi ndi munyanyatsunzwa bhata ende vachaya vari hot hot bos mungoreera vanhu mahara panapa ah, nekundoutsinye chaivo chaivo mrechaivo ndingori panapa parefugee camp pasembe mimango yangu ngotofura from nowhere hatina kana ambo kurwisa hapana ambo kurwisa ipeki but angora muchenderana mberi haana mukoma wacho uyu handori kudhila nemi eh, munomudza smith kuti ndachanzwa basa Akanzwa bhato nomukoma wacho uya hot hot. Ha?
Nai. Smith akuti jairira manje. Ah, nai. Uku ndokunonzi kupinda nechirei muchechi kwaakuita uku. Ah, kuuraya macivilians semakonzo kudaro. Aiwa, zvite manje. Hondo yapa neimwe level. But how can he kill innocent people like that? Right, comrade Shiri. Let's take the all to Sosbury.
Mkuru, is that even possible? Harare haipindike. Ndomune base rake momo. Stronghold yeRhodesia is Sosbury. Shiri, you must trust me. Apa tikashandisa strategy yakudhara. Apa hazvibude zvakanaka apa. ndikufunga kunorova matengi ese efuel muharare ah, mm, general anoo kuti matsamwa but apa zvobuda here tisina kana ndege yekunobhomba e kutsamwa ndakatsamwa hangu but plan apa ndoona ichibuda plan inobuda tipei tinzwe plan yenyu mukuru Mazuva afamba marefugee camp arurova. Kani amukuti munayo ndeipi changamire? Aiwa kamira unzwe iwewe. Tsvaga wapfana vakangwarira vanopindira muHarare kunobata basa. Torowa ino sabotage mukati meHarare ino. Mm, chikupisa ichi. Mukuru, chikupisa. Right.
Apa ndikuda vanhu vanoziva nezveHarare vauye kuno. Ndogadzira kagroup kadiki diki so ndovapedzera vese. regai ndiende mukuru wangu kunovatsvaga asi mudhara uyu kana dzisiri mbanje shungu dzichatikwadzisa pandakachitemba chomudhara ichi toronga right ndikutsvaka munhu wese anoziva harare auye kumberi kuno

asi waba chingwa chageneral manje nhasi unouraiwa iwe aiwa musati pane mission yatiinayo yekunyatsoda vanhu vane zvandareva right imi vandasarudza ndoda kuti munditeerere ndikuudza emission yenyu
haa ziso rangu ranga richipfuura rava richishura rufu rwedu wangu haa shamwari rest in peace sawira haa komure jatwero apa pakapaka yaamvere dzenzou kuwanda kupfuura dzemombe vana vave vafungidzira kuti vaive uchavachengeta ka apa hapasisina vakutosara dzatoenherera baba munini vaive vavati zvoni haudi kuti vatambe chiramu nemukadzi wako ka ndo vakutosara vatove murume wemukadzi wako takutourayiwa ka apa ndokubora manje manje ndiwo uchiti maoko akuvava inyaya yekuba ko kana mudhara vakaromba
ndakugadzirirai chikafu ichi kuti mudye zvimwe kwamuri kuenda kwamuri kufamba uku hamudzoke ispecial miwi haa general ini chikafu handisi kumbochidya ichi ah ko kana chine poison muda kuti uraya kunge makonzoka haa manji ndajamuka general ini handidi kufa nepoison ini ndoda kufa negidi kwete kufa sepoison segonzo haa handisi kudya chikafu ichi general ndajamuka hayi chandibate ichi ndibate izvi ah general kanyama aka kakanuna aka kanzunza chaiko chaiko tiri musango comrade tikasadya ikakaka hapana chatomborarama nacho ndofunga munenge muri kuona hondo iri kunze kwavo kuti iri kutopisa iri kuda kuti munhu ange akaguta ange akasimba pazvinhu zvese comrade aka karutenge kakaiswa maspice aka ndipei ndidye zvangu right nechikafu ichi chamadya ichi mapatsanurwa kubva kumhomho muchaita two weeks muchitraina penyu mega just for this mission right vakomana ndoda kuti mupinde muharare munobhomba matengi ese efuel haa ndaona smith agara mudhishi tikamurova panonaka kukupai chikafu kwandaita uku kuratidza respect yangu kwamuri uye kuti nyika yenyu yakamira nemi mazvinzwa